Nyaɖeɖefia ta adelia. Nutrenuawo. Mekpɔ alẽvi la wòʋu nutrenu adreawo ƒe gbãtɔ. Emegbe la, mese nu gbagbe eneawo dometɔ ɖeka gblɔ kple gbe si le abe dziɖegbe ene la be, “Va!” Mekpɔ sɔɣi aɖe le ŋgɔnye, Sɔdola la lé dati ɖe asi, eye wotsɔ fiakuku nɛ, eye wòdo sɔ la do go dzo abe kalẽtɔ si ɖoe kplikpaa be yeaɖu dzi la ene. Alẽvi la ɖe nutrenu evelia ɖa, eye wòʋu agbalẽ evelia hã. Mese nu gbagbe evelia wògblɔ be, “Va!” Tete sɔ bubu do go va. Ebiã eye adã le mo nɛ. Wona ŋusẽ edola be wòaɖe ŋutifafa ɖa le anyigba dzi, eye wòana amewo nawu wo nɔewo. Ale wotsɔ yi gã aɖe de asi nɛ. Esi alẽvi la ɖe nutrenu etɔ̃lia ɖa la, mese nu gbagbe etɔ̃lia wògblɔ be, “Va!” eye mekpɔ sɔ yibɔ aɖe. Edola lé nudanu ɖe asi. Mese nane si ɖi ame ƒe gbe le nu gbagbe eneawo dome la le gbɔgblɔm be, “Bli akpa ɖeka axɔ aƒaɖila ƒe ŋkeke ɖeka ƒe fetu, eye lu akpa etɔ̃.” anye apaɖila ƒe ŋkeke ɖeka ƒe fetu. Mikpɔ egbɔ be miegblẽ ami kple wain dome o. Esi alẽvi la ɖe nutrenu enelia ɖa la, mese nu gbagbe enelia wògblɔ be, “Va!” Mekpɔ sɔ si ɖi ku ŋutɔ la le ŋkunye me. Edola ŋkɔe nye Ku, eye tsiẽƒe le eyome kplikplikpli. Wona ŋusẽ wo ɖe anyigba ƒe mama enelia ƒe ɖeka dzi be woawu amewo kple yi, dɔwuame kple dɔvɔ̃ kpakple lã wɔadã siwo le anyigba dzi la. Esi alẽvi la ɖe nutrenu atɔ̃lia ɖa la, mekpɔ vɔsamlekpui aɖe. Le vɔsamlekpui la te la, mekpɔ ame siwo katã wowu ɖe Mawu ƒe nya la gbɔgblɔ kple ɖaseɖiɖi anukwaretɔe ta la ƒe luʋɔwo. Wodo ɣli kple gbe sesẽ be, “Aƒetɔ, Ŋusẽkatãtɔ, Kɔkɔetɔ, kple dzɔdzɔetɔ va se ɖe ɣe ka ɣi nàdrɔ̃ ʋɔnu anyigba dzi tɔwo, eye nàbia hlɔ̃ ɖe míaƒe ʋu ta. Tete wotsɔ awu ʋlaya ɣi na wo dometɔ ɖe sia ɖe, eye wogblɔ na wo bena woalala vie. va se ɖe esime woƒe hadɔlawo kple wo nɔvi siwo wole wu ge abe woawo ke ene la hã ƒe xexlẽme nu nade. Mekpɔ alẽvi la wòɖe nutrenu adelia ɖa. Enumake anyigba ʋuʋu sesĩe, ɣe ƒe keklẽ trɔ zu yibɔ abe ʋu ene, eye ɣletivi siwo le dziƒo la ge va dze anyigba abe ale si gbotsetse siwo tsi megbe la dudunae ne ya sesẽ aɖe ʋuʋu ati la ene. Dziŋgɔli gbugbɔ yi megbe abe lãgbalẽ si woŋlɔ ene, eye to ɖe sia ɖe kple ƒukpo ɖe sia ɖe te ɖa le wo nɔƒe. Tete anyigbadzifiawo, bubumewo, aʋafiawo, hotsuitɔwo, kalẽtɔwo kple kluvi ɖe sia ɖe kple ablɔɖevi ɖe sia ɖe yi ɖaɣla wo ɖokuiwo ɖe agadowo me kple agakpewo dome. Wogblɔ na towo kple agakpewo be, ‘Mimu dze mía dzi ne miaɣla mí ɖa tso ame si nɔ fiazikpui la dzi la ƒe ŋkume kple alẽvi la ƒe dɔmedzoe helĩhelĩ la gbɔ, elabena